rak ka zohtu, rak ka ngaitu, hawikom dawt, nu le pa, u le nau, miphun hawi hna nan nunnak hmun cio ah nan dam hna lai tiah zumhnak ka ngei. Tutan zong Minecraft podcast ka hin biaruah ṭhan dingin ka rak ra ṭhan. Hi tuzaan hi cu March thla ni kul le ni kua i US caan cu an caan a si cang i tuzaan caan ahhin biaruahnak kan van luh hlante ah YouTube lawngah tuzaan hi ka van live i YouTube i subscriber ka tuahmi cu le notification on a tuahmi cu maka direct khan YouTube ka live nak he nan van hmuh khawh lai. Mah caah cun chikkhat te ka Facebook ah mah YouTube link kha ka van share ta lai.

Ka vun share khawh cang. Chikkhat te ka vun confirm ta lai. Siseh si ahcun Facebook ah chikkhat te ka van in share ta. Facebook ah direct live ka thlah lonak a ruang cu atu bantuk interview tu khi cu Facebook ah direct khin live ka thlah chih tawn. Natein tu bantuk te biachimnak hi cu hi YouTube ah hin direct khin ka van thlah. A ruang cu Facebook khi video khi minute nazi ni sawm thum hnu cu a tlau lengmang ding a si te lai cang caah khan video kha Ke fimtawl hna rem deuh seh tiah YouTube ah hin direct in hi bantuk biachimnak hi cu ka van tuahnak kha si. Le atu lio te ah YouTube in a live in ka tuah lio a ka zohmi na si ahcun mah link tu kha Facebook ah khan sharenak khan thazaang rak ka pe ding in ka van sawm. Asiahcun tutan ah tuzaan ah van in ruah usih ti ka duhmi cu US nih thawngpang a linsa takmi cu Greenland hi kan lak a hau tiah President Trump nih khan a chim lengmang. Mah si tikah mah kong cu tuzan ah hin kan i ruah hna usihlaw Greenland cu US nih hin a la kho taktak lai maw? Zeiruangah dah President Trump nih hin lak a duh? Zei hna dah ṭhathnemnak a chuahpi le zei bantuk buainak dah la taktak sehla a chuahpi kho timi te pawl zong kha kan van i ruah hna lai i atu bantukin Minecraft podcast thazaang na ka peknak cungah kai lawm. Facebook ah like le follow nak in siseh. Mah cun YouTube ah subscribe nak khan thazaang na ka peknak cun kaa lawm i thazaang rak ka pe chin lengmang ko. A thei rih lomi nan hawikom hna zong kha uh, Minecraft podcast a um ti khan uh, hrawmh hna ulaw siaherhnak te hi tu bantuk in uh, interview tete zong siseh mah cu tu bantuk in ke thawngpang a cangmi kong kha thawngpang chim dut theng si lo khan a cangmi kong kha kan hmuh ning kherhhlainak kha kan van tuahnak hmun si caah atu bantuk in thazaang na ka peknak cu ka lawm. rak ka pe chin lengmang ko u. keimah lawng aa chim khawh lengmang ka van i zuam lai. mah cun ka chimmi chungah rep le comment tete zong nan ruahnak tete zong chim nan duh si le zalong tein chim a ngah ko timi te kha van chim ka duh. cu lawng si loin topic te mah kong cu rak chim tuah ca tiah um phai request zong kha ka ngah ko. facebook zongah khan cakuat khawh ka si timi te kha ka ahhin pakhatnak ah van chim ta ka duh. Siacun kha kan biaruahnak van lut usih law Greenland timi Trump nih hin zeiruangah dah Greenland hi kan lak a hau tihin a chim lengmang timi hi kan thei cio dih. Le mah tikah Greenland cu zeiruangah dah a duh timi Ka biahalnak a ngan bikmi cu a si. Greenland USA tluk a ṭhawng cang komi, USA tluk ram vawleicung ah ram ngan bik pathumnak lawng si cang komi, ralkap lei, thazaang lei, sipuai lei te pawl le bang cun pakhatnak si komi ti zeirong dah. Greenland minung thong sawm nga lengte umnak hmunhma khi a duh timi te kha tuzang a thuknawn piin kan vun lut lai i hi biaruahnak hi tuan dah ka chim bantuk khin live an nan zoh lo zongah a hnun an van zoh te tik zongah sharenak tete zong khan thazaang rak ka pe ning in kan sawm hna si cun uh, Greenland cu Trump nih hin president uh, a si ka khan a chim tawn lamang i natein a biapi taktak in a chimnak cu uh, Congress ah biachimnak rak ngei lio ah khan Greenland hi kan lak a hau Sipuazi ca lawng si loin security, US security ca mah lawng si loin vawleicung pi himnak ca hrimhrim ah mi hmun khi kan lak a hau i kan lak ko lai. Lam khatkhat poh cun mei khi Greenland khi US ta a si ko lai ti khan a chim. Amah nih hiti hawi le kom le a rianṭuanṭi hawi chim mi lawng si lo US hruaitu Congress Senator le House of Representative vialte, hruaitu vialte an tlin dihnak hmun bak ah mah bia hi a chim i si. Mah tikah bianem te ke biasasawh te a si lo. Cucu mah caah cun atu zong kha mah hnu zong kha atu le lek an hal i kan lak lai, kan lak a hau ti kha a chim peng. Ralkap cu kan kan herh men lai lo. Lam dang kan laknak khawhnak lam um ko ti khan a chim peng. Le mah te mah caah cun ah nizan zongah khan ningani zongah khan ah J.D. Vance Vice President le a nupi le National Security Advisor ah humhimnak le ruahnak petu Michael Waltz le ah Utah i Senator Mike Lee mah hna zong kha Greenland i ralkap hmunhma ah khan an va tlawng. Vice President nupi kha cu amah Greenland nih an tuahmi puai ah khan kal ai timnak te khan US nih Greenland kan naklah timi thawngpang kha a thawk i an cohlang tuk lo caah khan mah kha kalnak zong kha ai let i atu cu US ralkap tu kha an va tlawng hna. Le hihi ahhin tuandeu biahalnak ahcun a ka van kir si ahcun zeiruang dah President Trump nih Greenland hi a duh timi kha biahalnak cu si. I Greenland kong te hi tlawmpal mah ah Trump nih a duhnak a ruang ka van chim mi chung ka a chung le van luat hlan ah Greenland hi zeruang dah Trump nih a duh timi te kha kan van zoh ta hna la le chikhat te screen ka van i share ta hna lai. Okay, na van hmuh khawh ko la dah ka ti. Si, mi hi Greenland timi khi chikkhat te ka van nganter lai. A chim ka van i fawi deuh nak dingah. Okay. Si, Greenland timi hi nan van hmuh ko la khi a laifangpi i a rangmipi khi a si. A rangmi Greenland ti zong khin ca a tial ko i mikhikhi nan van zoh ahcun Ka van nganter tuk tawn lai maw? Okay. Mikhi Greenland khi nan van zoh ahcun USA kin ai hlat taktakmi si. Canada le ah Canada khin a vai neih deuhmi si. Le mikhi hmunhma khi zeiruang dah US nih a duh timi khi ah zoh khi ruah law, ṭha law le mi hi chikhat te maw ka van ṭhum deuh tuah lai. A dihlak nam kho ding. Okay. Na van i fiang ko la, mihi pi hi sui te hi Greenland timi khi khi i mah Greenland hi US President Trump nih lak a duhmi cu a si. Le mah hi Greenland hi Denmark nih an ngeihmi si. Anmah tein an i uk ko natein Denmark uknak tang Denmark territory timi US nih hin mi kan luh hlan te US nih hin territory timi amah US state si ṭung lomi mu miki amah natein US uknak tang ah a ummi khi hmun hleiruk hrawng a ngeih hna. Lamah hmun hleiruk ahhin hmun nga lawng hi minung an umnak taktak cu si. Tahchunhnak ah kei Puerto Rico hi ti mahcun Guam Laimi tam tam taktak kan rak i kan pa le pawl an rak phaknak hmun kha Guam a si. Guam kha lawng cu a si. Mahcun Northern Marine Island hi ti te pawl mahcun kei Virgin Island, US Virgin Island hiti te pawl kha makip pawl cu minung an umnak si. Le Island ah minung an um lonak khi tampi, hmun tampi, hmun hlei vuk chungah hmun nga lawng si ti ah khan minung an umnak si ti ah khan hmun hlei khat hi cu minung an um lo na te khan US nih an ngeihmi ram an si. An ngeihmi island te ah maka hmunhma khi a si. Kha bantuk khin atu Greenland zong hi Atu i Denmark nih an ngeih vemi a si. Le hihi hi Denmark ta a si kan ti ahcun a palh lo. Anmah Greenland chung uknak khi cu Greenland nih khin anmah tein an i thim. An hruaitu te pawl kha an thim ko hna natein ramdang he pehtlaihnak mah cun Greenland a humhimnak ding ralkap nih khin Denmark ralkap nih an zohkhenh. Atu lam kha cu US ralkap he khan an va i bawm i teh. Mah cun Ramdang pehtlaihnak kong Greenland ah pakhatkhat tuah duh ahcun Denmark kha ai tel hrimhrim hau. Cu bantuk cun ah Greenland khi Denmark nih phaisa te pawl kha an hmang te. Mah kha bantuk kha kanmah US lei in kan i fian khawhnak ding si ahcun Puerto Rico, Guam hei ti bantuk in phai tu khan kan mitthlam hei cuang seh le ti. Pakhi bantuk khin a si ve. I mah hi hi US ah Trump, President Trump nih Greenland kan lak a hau ti tikah Denmark kha A Greenland te kha a si ti lo khan Denmark kha an thin hang khomi khi a si. A ruang cu anmah ram a si. Anmah ta a si. Anmah uk khi anmah nawlngeihnak tangah ummi ram a si ti ko a si te. Hihi hi a tuanbia tlawmpal te mi Greenland kong hi keimah nih tlawmpal research ka tuah i ka theih tawk ahcun anmah hi Denmark nih hin Norway te pawl zong hi a rak khi Denmark le Sweden hi an rak i do bal. Khi Napoleon I timi raldohnak ah khan Denmark le Sweden hi hmundang ah khi kamkhat veve an rak si i raldohnak a rak um. Mah ahcun chikkhat te ka van fatter ula video zong mi nam sawh keimah hna ka van i langhter pah ve lai mu. Mah zawn ahhin Makha ah khan Sweden lei nih khan an rak tei hna. Le Makha tikah Denmark nih hin Norway ti khi an rak uk chih dihmi a si. Le Norway khi an rak pek hna Sweden khi. Natein Norway nih khan an rak i duh lo. An rak duh lo i kannih cu independent kan um la ti khan an rak ti i Independent bantuk kha an kuat hna tein Norway nih khan Sweden nih an rak upat hna natein thongkhat zakua hlei nga hram a si. A kum kha cu kai palh kho men natein thongkhat zakua hnung ah a si. Makhat hnu tu khan Norway tu kha amah ram te khan ai ser ṭhanmi a si. Makhat lio te khan Greenland te pawl hi Denmark ta a rak si khi Denmark nih khan a rak ukmi a si. Mah caah cun Denmark nih hi Greenland tu hi cu Makha ral khan an rak sung lo. Norway tu kha an rak sunghmi si. Le mah caah cun tu tiang hi Greenland hi anmah Denmark i territory cu a si pengmi si. Le Norway hna le bang nih khan cun kanmah ta a si ti tiang kha an rak ti pah ve na te kha a donghnak cu 1950 hrawng saruk a ti. Mah khan cun a dongh Denmark ta a si ko ti khan zapi cohlan khan hi Greenland cu Denmark ta a si ti khan ho paoh nih pom khawh a si le mi Greenland hi minung tonnak a chim bantuk in thongsawm nga le thongruk hrawng an um ti si. Le mah minung thongsawm nga le thongruk hrawng umnak ram hi van zoh ahcun a ngan ngaingai mi si. Le US khi cheu li ah i cheu sehlaw cheukhat bantuk khi si. Ke a minung an tlawmnak tein a ngan ngai mi si. Anih hi an umnak hmun tiang van zoh ko ulaw maw, van zoh ko ahcun aa khi North America ah America kan ti tikah Canada, Mexico khi North America dih an si te. Mikhi America ah le atu i Europe lei karlak ahkhin a ummi a si. Le mah tikah a karlak bak ah a um le US nih hin An kalpi dan cu an ram a him khawhnak ding ahhin a biapi taktakmi cu Greek an ti le Greek tin keimah nih khan pronounce ka hei tuah i ti G-E-I-U-C-K an ti. G-I-U-K a si. G-I-U-K timi hi a biapi ti khan an ruah le G-I-U-K cu zeidah a si ti cun kiuk kan ti lai maw? Zeitin a si ti cun G kha Greenland si, I kha Iceland, khi Greenland kamte ummi Iceland khi a si. Mah cun mei khi a van nai bikmi khi United Kingdom, UK, mei khi khi ram ngan bik, ram ngan bik a ti. Mei khi pathum hi US humhimnak caah a biapi tukmi lam an si ti si. A ruang cun mei khi ka lei khin ral pakhat a rat tikah hi humhiamnak te pawl zongah ti mikhi pathum khi a biapi tuk mi an si tikah ti kha an rak pom peng mi si mah caah cun Greenland hi mah ah khan ai tel mi cu a si le tutan cu President Trump nih Greenland kha lak a duh mi cu a si le mi hi tuan a ka van chim bantuk khan ah Greenland hi Anmah mipi nih cun Greenland sii zong ah Denmark lei sii zong an duh. Atu khi an duh lo. Mah cun ah US lei i peh zong kha an duh lo. Anmah tein Greenlander ti Greenland miphun kan si ti kha an um an duh. Mah khakha anmah dirhmun si. I natein anmah duh ning khan an kal kho lo. Atu khi cu Denmark nih khan ṭheri ṭhori khan a tlaih rih hna caah. Denmark nih hin hiti report an chim ning ah eight hundred million hrawng hi a pek lengmang ti a si. Kum khat ah billion pakhat a tling deuh lo te, billion a tling deuh lo. Le mi eight hundred million hi an pek hna ti si tikah mah kha an pek hna rih kha a cuan tawn dek an chim bantuk khan an runven hna. Mah cun khika lei i lut chuak te pawl zong kha Kei an a pek tlaih hlan kha anmah kha access ṭha tein an ngei Denmark pawl ka ti. Mah khakha tete pawl kha an ngah dihmi cu a si ve. Natin eight hundred million hrawng kha an pek hna ti kha a si. Le mah tikah US caah cun eight hundred million kha cu zei huaha si lo. Denmark cu Denmark hi US i New York New York police Zeihmanh khi ralkap an um lo ti hmunhmai cu a si. Kai palh ko men na te khan. Report an tial ning ah New York Police Metropolitan an ti le mikhi hmanh irh khin ah mikhi i palek zeihmanh khi anmah ah reserve pawl khi an si lo ti hrawnghrang tiang khi an ti le an ralkap lam khi cu mah nih zoh khawh cio dih si ko caah khan tam kan chim lolo natein Denmark nih khan hi hmunhma hi Russia le China nih hmunhma lak Arctic an ti le a cunglei mikik uh, Greenland i a cunglei rilipi ah khin uh, China le Russia nih hmunhma tam tuk an lak hmunhma an khuar tuk cang ti si tika mi hmunhma an khuar tuk mi tu bantuk i ralkap a thazang a der mi ni le ralkap tham minung a tlawm mi nih hin an kilveng kho te tak la lo ti kha Trump nih khan a hmuh ning seh, a zumh ning seh, amah zong nih ti ko. Vice President JD Vance zong nih khan Denmark nih mi an kilveng kho la lo timi kha an hmuh ning seh. Le China le Russia nih mi hmun hi an van neih thluahmah lai i takhan a donghnak cun Greenland pawl hmanh hi an sung kho i China le Russia hmanh nih hin an tuk khawh hna ti tiang kha US lei nih cun an zumhmi na si. Mah caah cun Trump nih cun atu kha direct khan kan lak hau. US ca lawng hmanh si lo, vawlei cung pumpi a daih a humhimnak caah ding ahhin security kan i kan himnak caah mi hmunhma hi US nih an ahnak ding a biapi tuk ti kha a hmuh ning si. I mah kha caah khan Greenland he lak cu a duhnak si. Mah kha runvennak caah a ṭha timi kha ti. Natein runvennak caah a ṭha timi zong ahhin pakhat an vehmi cu atu zong ahcun Denmark hi NATO member a si. Mah tikah NATO member ruangah khan US nih hin Greenland ah khin a ralkap petu zaal sawmnga hrawng kha an um ti kha report ahcun ṭial ning si. US air base ti military base ralkap kha hmunhma an la kho, an kilven ṭhiamṭhiam ko. tiin US nih a ram bantuk territory bantuk khan a kilveng kho lo ti a kilveng kho lo. Atu dang paoh khan a tuah kho lo. Mah khakha ai dannak a si. Mah caah cun Trump nih hin mi hmai lak a duhnak cu pakhatnak bik cu ton deuh in chim bantukin China le Russia nih hika kamnak khin hmunhma an van laktuk caah i runvennak US make hi van zoh kaw law khi tluk ram ngan mu a rangmi pi khi make hi ram nganpi khi US nih a van lak than US nih a lak taktak ahkhan cun ah USA vawlei cungah a ngan bik a pahnihnak si la ti. Tucu Russia si cu. Russia ka a ngan bik si ahcun Canada hi a pahnihnak an si. Le mi khi Greenland khi USA iPhone sual ahcun USA a pathumnak a pahnihnak ahkhan a van kal ding khi si. Le mi atu tan ka chim tikah a tha le tha lo. Timi kong kha si lo khan zeiruang dah lah ka duh, a la kho taktak lai maw timi pawl deuh ka hmuhdan tu kha si lai. A ṭhat le ṭhat lo timi kha cu ram pakhat simi i lak lak kha cu zeitindah lak timi nih khan a ngeih lai. Tahchunhnak ah Green le mipi vialte nih vote thla hna sehla kha kaa khin kan i ṭhial lai ti khan ti hna sehla Denmark zong nih okay ti i an lak kho ahcun cun phaisa tampi hna Danmaknak a pek hna ahkhan cun maka pawl kha cu takhan cun aa khi i tuah ram pakhat le pakhat i chawk le i zuar khawh khi a ngahmi si caah maka bantuk kha cu hopawl nih khan aa a poi ah chiahmi khi a si lo. A poi ah chiahmi tu cu ralkap hna hmangin atu Russia nih Ukraine a luhhnawh bantuk tu kha aa vawleicung nih a cohlan lomi cu cucu a si. Le tuzan ah mah hi khi US na lak khua cun USA aa vawlei cung ah ram ngan bik si la le a lamkal dan lawng khi van zoh u ram mei khi a lak khawh ahcun khattelei khika khin ah miss uzalaw a ralkap tampi a chiah khawh nak khan cun US ah hin zeihmanh phan kho lo ding khin uh, vawlei cung i a rami vialte ka cu ka khin a tlaih khawh dih lai ti khi si khatalei Russia China lei hna nih North Korea lei zong nih khin hei zuam si le te lamah ca khin mi khi ka hmun hna khi A duhnak si ram humhimnak caah ti kha si. Le pahnihnak ahcun sipuazi caah a ṭha. Le sipuazi caah a ṭha ti duhnak ruang cu hi 2050 ah khin cun an chim ning ah vawlei cung i i pehtlaihnak vialte hi five percent cu khika Greenland cung khi Arctic timi lei khin khi Global shipping timi thilri i kuatnak hi a kal lai ti kha zumhnak an zumhmi si. Greenland le khin mah caah cun mikhi caah khin sipuai caah lam umkalnak ca hrimhrim ah khan a ṭha lai. US nih khika an lak khawh ahkhan cun Europe lei hi i pehtlaihnak le thilri i kuatnak te pawl lawng khan a fawi deuh lai ti kha anmah nih cun US le nih le vawlei cung hiti hmunhma zohthiammi pawl nih an chimnak cu makhat khat cu a dikmi a si ko. Le a pathumnak cu zeidah a si ti cu natural resource an ti le amah vawlei i a chuakmi te, Greenland ram i a chuakmi pawl hi a si. Le Greenland hi atu hi rare earth mineral timi minerals hi China hin a chuak bik si vawleicung ah. Le a pahnihnak in mi hi Greenland hi a si lai tiah kan zumh si caah China hi US nih hin ai bochan tuk a duh lo. Mah caah cun Greenland hi a lak khawh ahkhan cun China lei khi tam tuk i a thilri herhmi electric car thlennak tuahnak hi ti mah cun motor phone te pawl sernak hi ti phunphai meithal khi meithal a ti vanlawng a phunphun sernak vialte mah cun khika Greenland ahhin zinan he ti te pawl khi tampi a chuak lai ti a kan zumhmi a si. Mah caah cun natural resource Vawlei amah Greenland ram i a chuakmi thilri vialte, a man vialte kha makha zong kha US nih a duhning paoh khan a cawh khawh cang lai, a lak khawh cang lai tinak kha a si. Makha tikah natural resource hrimhrim kha aa khi a biapi tuk ah a chiahmi a si. Mah caah cun US nih hin an mei hi Greenland an ngah ahkhan cun A sunghnak pakhat hmanh um lo. A miaknak lawng te si. Security caah hin a hlat in US a him la. A ruang cu khattelei in a rami ral tahchunhnak ah Russia lei hna nih van tu kei pakhatkhat khin van kap sawh sehlaw mah kha lei khin mah hi ka hmunhma khin Greenland khin ai kham khawh khi a rak tlaih khawh cang lai i US ah tla kho lo ding phungphai kan ti kha bantuk tete khi a si example kan chim duh nak mu ma cun ti lei zong khan van ze le ti lei an rat zong ah khan khi ka lei an van rat zong ah khan Greenland kha US nih a tlaih dia khan cun okay US ah hin ahom an van lan kho la lo US ram an phan hlan ah khan ralvial te kha tampi an kham khawh cang lai Mah khakha humhimnak ca hrimhrim ah khan pakhatnak bik cu a si. Pahnihnak cu natural resource le pathumnak cu sipuazi kha a si ko. Le mah caah cun ah President Trump nih mi hi lak ka lak hau a ti. Le mah tu mah tu ah hin cun ah Denmark lei tu hna nih khan cun ah a si kho lomi si. Bantuk hi cu an cohlang kan cohlang lo ti kha an chim ko natein Greenland khi van zoh ahcun Greenland mipi nih khin Denmark khi cutluk cun an duh thlei si lo ton ka chim bantuk khan anmah ram te khan si an duh nate khan anmah ram te tak an si ahcun ralkap an ngei lo e zeitin an kilven lai timi te pawl cu anmah ram te an si ahkhan cun US le nih thate khan khi an ralkap chiah khawhnak nawl atu bantukin an ngeih lio ahkhan cun khika hawke cu Russia le China nih an kalhnawh cio ko, an kalhnawh colh ko lai timi kha a fiang. A ruang cu hihi kong ahhin Russia President Putin hmanh nih khan Trump nih hiti a van timi kong ahkhan hiti a bia a van chim cang. A ruang cu US nih hihi hmunhma a lak ahkhan cun Russia le China nih khan zeitihmanh khan an tawng ngam ti lo ti kha an i theih tukmi khi a si. Mah caah cun Trump nih hin hihi a mit a thit tuknak khi a si. A dang zong chim ko, Canada zong kha USA ah state sawmnga le pakhatnak rak si u ti khan a chim. Asinain mah kha cu kei Canada cu ram nganpi pakhat an si. USA hawikom ṭha an si. Innpa te an si caah a cang taktak lai ti kha zumh a si lo. Nain mi Greenland tu hi cu ai biatak, phi tatak. Kei ai biatak ti kha a lang. Ka ton le ka chim bantuk khan US hruaitu vialte umnak hmai bak i Greenland hi lam khatkhat poah cun kan lak a hau a timi kha aa kei bia bia bia sawhsawh te a si lo. Ai biatak ti kha a lang. Le chikhat te aa okay. Ka screen ka ka van thlen. Okay. Alright, okay, Greenland te. Lama caah cun uh, Trump, President Trump nih hin Greenland hi cu a duh taktak ti kha a fiang le US bantuk in phai ah hin uh, i chawk khawh an si tuan aka chim bantuk kun mu an na chawk kho le US nih hin a ralkap in luh hnawh sehlaw cu a lak khawhmi kha za ko. Nain a tuah lai lo. A ruang cu Denmark cu tuanbia kan chim bantuk in NATO member an si ve. Mah cu Europe zong ah khan member an si tikah Greenland hi cu direct khan an si lo. Nain khan Greenland cu tuanbia kan chim bantuk khan Denmark uknak tang a ummi an si caah Denmark Greenland kan lak ahcun Greenland an tuk ahkhan cun Denmark tuk he khan ai khat cang. Kha bantuk si tikah tahchunhnak ah US nih mi hika hmun hi a ralkap in la sual hna sehla Ralkap thlah sual hna sehlaw NATO member vialte US tah ti lo nih khan US kha an rak doh hau cang. Ruang cu NATO kalning ahhin NATO member si lomi nih an van ram pakhat kha an ti sual hna khan cu an dihlak khan mah kha ram kha doh ding ti si. Nain NATO member chung veve ah dohnak um sual ahcun ai thawk a thawktu paoh kha doh dih ding ti kha an kalpi dan a si. Mah caah cun NATO member a si vemi kha cu ralkap khan cun zeitikhmanh ah a tuah lai lo timi kha cu a fiang sipuazi tu hna khan a duh si le okay a pheo hna lai. Mah cun NATO tu kha heh tiah khan okay a nam khawh hna. Okay politics tuah khan cun Greenland he lak khawhnak cu a um ko a ruang cu. A tuan a ka chim bantuk khan independent an duh. Natein Greenland pawl nih hin an theih ve mi cu mi cheukhat Greenland ah khin US ah rat a duhmi khi an tampi. USA i fonh ti a ruang cu kan him deuh ti kha an i theih. Mahcun USA an i fonh ahcun siipuai a ṭhangcho lai ti kha an zumh. Siipuai hi a hlat in a ṭhangcho lai i anmah an dirhmun khi an khuasakning khi khika khi ah an dirhmun khi a sang deuh lai ah ti kha an i zumhmi cu a si. Mah caah cun ah mihi hi Trump hi mihi hna cu ah a si lo, si lo ti khan a chimmi an um ve rampi pakhat nih. Hi bantuk hi cu ti khan a chim in um ve. Natein ram pakhat nih ni khan ram pakhat khat cu cawk ai tim peng ko. Alaska, US nih Alaska a cawk men ah ka zoh ko u si law okay a rem tuk caw. Alaska hna cu ka van piah hna cun chikkhat te khi ki a map i a keh le bik a sir le bik te khi Alaska si caw. Khika Alaska kal duh ahcun Canada khe US minung nih kan lonh hau cu. Le mikhizaron a lak te cun khattalei kam ummi Russia hi ai neihmi te si khika Alaska khi. Takhin Alaska zong kha takhan an rak i cawk ning ka si. Le Greenland zong hi atu bantuk khan sipuai lei humhimnak lei mah cu natural resource khan hoih khan Lak a duhnak seh lak a duhnak kha a palhmi si lo nate khan khi bantuk ah khan cun a phunphun khan convince an ti le te khi a lem tein lem a lem tein lem kan lak hau ti sawhsawh lo hmanh khan a lem tein lem phun deuh khan kal seh ti kha tampi nih khan an duh. Natein Trump cu deal a tuah pengmi a si. Ahcun a power kha ai theih tikah amah nih a thiam deuh paoh khan a hman. Nain a duhnak hi cu hmuhpiak thiam ngai a si. Nain zeitindah mi Greenland lak ai timh timi tu kha cu a hmurka le a tuahning hoih khan mah cio te nih khan biakhiahnak kha ai tuah khawhmi a si ko. Nain a fiangmi tu cu Greenland hi US caah cun mit cu a thi ngai tuk ko. Lak khawh ahcun a biapimi tu cu zeitindah an lak, zeitindah US ah an lak, an fonh khawh timi kha a biapimi a si. Mah caah cun biahalnak ah a donghnak bik van halmi van leh ahcun mi hi Greenland hi US ah aa fonh lai maw? Trump nih hin mi President Trump nih hin a lak kho taktak lai maw ti si ahcun a lak khawhmi a si. Nate khan aa caan a rau lai. Nacun phaisa zong tampi dih lai. Nacun heh tiah lem an hau lai. Le a biapi bik cu Denmark le Greenland le minung nih khan an cohlan lawngah khan President Trump nih hin mi Greenland hi a lak khawh lai. Natein a fiangmi tu cu Greenland hi USA fonh ahcun vawleipi hi a him taktak ko lai. Russia le China kut in. Mah cu lawng si loin US, Canada tiang te Mihi zong hi mihi nih hin tampi humhimnak a kan a pek lai. Cu lawng si loin aa ke Arctic hi ti rili aa umkalnak zong ah khan tampi aa US nih control a ngeih cang lai caah khan US nih tam deuh control a ngeih poh ahcun atu sining tiang ahhin cun vawleipi hi tam deuh cu a hawih a him rih ko. China kut le Russia kut in. Le North Korea Iran te pawl kut khan a him rih ko caah Greenland hi cu Greenland minung nih duh ti hna seh Denmark zong nih khan phaisa mahzat hrawng cun ti hna sehlaw pe hna sehlaw Greenland hi US kut ah um seh ti kha cu ho pawl nih khan US mipi tam deuh nih khan cun a phungning te khan an duh na te khan an duh ko lai mah kha cu US lei kha cu poll number um lo na te khan a fiangmi tu cu US ram kauh kha cu rampi pakhat caah khan cun a ṭha mi si. Asinain tuan dek an chim bantuk khan Russia nih Ukraine a lak bantuk si lo khan US nih aa Alaska te pawl Louisiana te pawl a chuak bantuk khan aa ṭha tein aa zapi lungtling tein cawk le humhimnak ca te pawl ruat khan USA i fund duhnak in an a fund ko ah khan cun vawleipi cun a him deuh hrimhrim ko lai. Natein ruah a haumi tu cu hitin hin Greenland khi anmah ram te an um i Denmark hrawnghrang khika Europe lei i puai ai forhnak hin cun zeitihmanh in fawi tein mikhika khi US bantuk ahohmanh nih an kilveng kho lai lo caah Russia le Ukraine Russia le China Iran te pawl khika mikhi bantuk misual bu phur caah cun Caan ṭha ngai ah khin an ruah khawhmi si. Le mah caah cun mi kong cu tam deuh zong hnu ah ah thawngpang thar a um ahcun kan van chim ṭhan ti le natein Trump nih a duhnak hi cu ah mi hmun ah mi kong ah hin cun a fiang taktak ko timi te kha tuzaan ah van in hrawmh hna kan duh i hi video a kan zohtu nan dihlak cu an kai lawm. Hi video te zong hi share nak in thazaang ka pek u. Ka YouTube zong subscribe tuah nak in rak ka bawm u. Facebook lawng like lawng cu rak in follow zong rak ka tuah u law video ka van chiah mi tete kha nan hawikom sin ah phakternak zong in thazaang rak ka pek u. Ah, thazaang rak ka pek maw keimah zong ka rak ra lengmang ve lai. Atu tiang thazaang nan ka pek hna cungah ka lawm. Hi hnu video ah kan i tong te hna lai.